Yn agos. Symud ymlaen felly gyda unrhyw ddatganiad o ddiddordeb os gwelwch yn dda. Uh, ga i ddatgan ddiddordeb, mae gen i ddiddordeb yn uh, 11.1 bod, bod lawen brys yn cyn, dwi'n perthyn i'r ymgeisydd. Gwych, diolch yn fawr iawn. os na agor o ddatganiadau o ddiddordeb os gwelwch yn dda. Yy pnawn da oes, Dewi Jones. Gen i ddatgan dordeb o Neutan, 11.2 yy cais yy Wylfa, Ffordd Bangor bellach, a mi fydda i'n gadael y cyfarfod pe fyddwch yn trafod yr cais penodol yna. Gwych, diolch yn fawr iawn am y wybodaeth yna. Os na rhagor o ddatganiadau ddiddordeb, os gwelwch yn dda? Na, diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly gyda'r cofnodion o'r cyfarfod ar y trydydd o Dachwedd. Os na rhywun yn cynnig i mi bod hein yn gywir os gwelwch yn dda. Cynnig. Cynghorydd Richard Owen Jones yn cynnig, a dwi'n feddwl bod Cynghorydd John Griffiths yn fan'na yn eilio. Di hynna'n gywir? 'Na fo, oes 'na gynigion eraill neu ydy pawb yn hapus i dderbyn y cofnodion? Newch chi gyd felly ddangos os gwelwch yn dda? 'Na fo, mae'r cofnodion felly wedi cael i'w derbyn. Symud ymlaen, um, do' 'na ddim ymweliadau safle, um, does 'na ddim siarad cyhoeddus, Um, dim cais wedi cael ei ohirio, wedyn ni syth ymlaen i cais 7.1, sef neuadd yn nghymais. Gai ddod o'r swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Ia, diolch yn fawr. Um, fel ydych chi'n gweld, uh, penderfyniad y pwyllgor uh, yn y cyfarfod dwytha oedd i ganiatau y cais yma, a hynny'n groes i'r argymelliad felly yn unol â'r drefn, yy fe gyhwyrwyd y penderfyniad terfynol yn y cyfarfod yna hyd at y pwyllgor yma, a'r pwrpas yy dros hynny yy ydy derbyn adroddiad bellach gan y swyddogion yn ymateb i resyma'r pwyllgor dros ganiatáu. Ma' ma'r adroddiad yn gwneud hyn, fel dach chi'n gweld, a wedi pwyso a mesur, mae'r argymelliad gyda ni fel swyddogion yn parhau i fod yn un o wrthod, a mae hynny ar sail yr diffyg cydymffurfiaeth efo polisïau manwerthu ac uh, yr effaith andwyol ar gymeriad um, ac edrychiad yr ardal o harddwch naturiol eithriadol. Diolch.

a dwi'n pwysleisio, cwt bychan ydi o, ddim yn mynd i gael dim effaith ar yr amgylchedd lleol, yn sicr ddim. Mae'r ma cwt llefrith yma yn mynd i sicrhau darpariaeth lleol o lefrith. Mae yna ofyn lleol am y gwasanaeth yma. Mae'r cais yma yn mynd i greu swydd ychwanegol ar y ffarm deuluol. Dyma be ydy cynaliadwy, local, um, beth sa'ch chi'n galw fo, sustainability. Wedyn, yn barchus iawn, gai ofyn i chi lynu i'ch penderfyniad wnaethoch chi mis dwytha a cefnogi'r cais yma.

gadwys ni ddistaw yn yr, um, yn y cyfarfod dwytha, achos o'n i'n teimlo bod yna lot wedi gael ei ddweud, ynde. Ond uh, dwi am ddeud yn neud rwan yn yr, y cyfle yma dwi'n gael, lle. Um, chi, yng nghyfnod y pandemig yma, a da ni dal yno fo ddweud i gwir, mae yna lawer iawn o gytiau pren wedi cael eu codi ar hyd a lled yr ynys. Enghreifftiau fel cwt saer, cwt gardd, cwt cu, tu wendi i'r plant, Gin palas i'r merchaid a man cef i'r dynion. Mae'r rhain wedi bod yn lochesi i lot fawr iawn o bobl, sydd yn gwneud yr cwt llefrith yn nant ddim gwahanol i'r sawl rydyn ni wedi bod yn sôn amdano fo fyna rwan. Mae'r ddeiseb o dros 2,000 o bobl yn cefnogi a thros 200 a hanner o lythyrau ysgrifenedig yn dweud digon pa ffordd mae'r gwynt yn chwythu heddiw. Gwrandewch ar lais y bobl a mi fydd yr ateb a'r penderfyniad iawn i chwi. Mewn, mewn niferoedd mae cryfder a nerth. Ac yn fyr, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn felly am yr araith yna. Ga i ofyn i Cynghorydd Ken Hughes ddod i fewn os gwelwch yn dda? Ia, diolch, Madam Cadeirydd. Hapus i gynnig yr argymelliad o ganiatáu er bod o'n groes i argymelliad y swyddogion. Ocê, diolch yn fawr iawn. Um, sori, Cynghorydd Eric Wyn Jones eisiau dod yn ôl i fewn. Ia, dwi'n amwyn a bodlon o eilio'r er cynnig hefyd i gael ei basio fo. Os gwelwch yn dda. Champion, oce. Okay. Um, ydy'r swyddog angen manylion pellach ar y cynnig sydd ger yn bron ni neu'r twrnas, gwelwch yna? Yy diolch, ia, os os fydd 'na ddymuniad gan y pwyllgor i i ganiatáu, mi fyswn i'n gwerthfawrogi yym sgwrs sydyn o amgylch amodau cynllunio pan mae o'n briodol. Diolch. Ia, derbyn hynny, achos dwi'n meddwl bod 'na amod wedi cael ei gynnig yn y pwyllgor dwytha ynghlwm â'r caniatâd yma, Felly dwi'n cymryd bod y c- cynnig gwreiddiol ydy be sy eto ger yn bron ni'n fyma. Yy ydw i'n gor- yn gywir, Cynghorydd Ken Hughes, Cynghorydd Eryk Wyn Jones, da chi'n cytuno efo hynny? Ia, cytuno, Madam Cadeirydd. Ia, cytuno. Felly'r Cytuno. cynnig sy ger yn bron ni ydy bod ni'n mynd yn groes i argymelliad y swyddogion, ond yym bod 'na bwerau'n cael ei ddirprwyo i'ch cadeiryg at- a'r is-gadeirydd i fod yn medru pen- derfynu ar amoda ar y cais yma efo swyddogion, ydy hynny'n gywir? Oeddwn i'n meddwl na, na'r amod oedd bod o ddim ond i'r uh, ymgeisydd yn unig, neu wedyn os oedd ymgeisydd yn rigoraidd i, dyna bod yr, yr, yr, yr, yr, yr caniatau cynllunio'n disgyn wedyn. Ie, yeah. gai ofyn y swyddog ddod yn ôl i fewn i just egluro hynna i ni gael bod yn berffaith glir os gwelwch yn dda. Ia, diolch yn fawr. Yym ia, os os 'di'r pwyllgor yn dymuno caniatáu, yym dwi'n meddwl dan ni angen dallt fel swyddogion os dach chi'n dymuno gweld amodau yym yn cael eu rhoi ar y caniatâd, pwrpas yr amodau 'ma wrth gwrs fydda i reoli'r datblygiad a hefyd dwi'n meddwl adlewyrchu eich rhesymeg dros ganiatáu. Rŵan ta, o'r o'r drafodaethau sydd wedi bod yn flaenorol ac e- eto heddiw, yym e- er mwyn cyfarch be dwi'n ddehongli fatha cyfiawnhad y pwyllgor, dwi'n meddwl bod angen amodau sy'n delio efo'r materion fel yn gyntaf oll, yym caniatâd personol i'r ymgeisydd, mae angen rhyw fath o amod dros um, sy'n rheoli y cynnyrch sy'n cael ei werthu oddi ar y safle er mwyn sicrhau yr cysylltiad yma hefo'r fenter arall gyfeirio ar fferm. A dwi'n hefyd yn credu fysa'n fuddiol os fysa'n ni'n medru gael amodau yn anelu i liniaru'r effaith weledol o'r datblygiad rhywfaint. A bysa'n ni'n edrych ar amodau sy'n delio efo uh, tirlunio, um, rheoli goliadau allanol ar y safle a bosib gorffeniad um, yr adeilad. Felly, os byddwch chi'n gytun fel pwyllgor bod angen y math yma o ma um, amodau, be fes ni'n gofyn ydy bod chi'n dirprwyo'r hawl i ni fel swyddogion osod

bod y cynnig yn cael ei roid fel ag y mae o gynnoch chi, ond bod yr pwerau o'r amodau yn cael eu rhoi i'r swyddogion i fedru pennu pa rei 'di gorau i fedru diogelu be yn union sydd yn cael ei wneud yn y safle yma. Dwi'n meddwl bod yna lot o bethau ychwanegol wedi dod i mewn um, oedd ddim o bosib wedi cael ei sôn amdanynt tro dwytha. Um, Oeddwn ni'n meddwl na cais o'n blaena ni oeddwn ni fod i benderfynu o fel y gymau o lle, ond uh, dyna fo, dwi'n hapus i gael yn hwyr o gyn y swyddog os ydw i'n anghywir. Iawn, dwi'n meddwl na beth sy'n ger yn bron ni ydy y cais fel y gymau o, ond y drafodaeth o'r pwyllgor dwytha oedd bod eisiau diogelu na beth sydd yn y safle yn barod sydd yn aros a bod o'n aros efo'r person sy'n rhedeg y busnes ŵan a bod o ddim yn aros ar y tir am byth. A dwi'n meddwl i wneud hynny ydy dyna pam mae'r swyddogion yn cynnig um, edrych i fewn i'r amodau i wneud siŵr bod yr amodau gorau'n cael ei reid, i wneud siŵr bod y busnes yma fel ag y mae o'n bresennol yn llwyddo. Um, wedyn dwi'n meddwl na dyna di'r cynnig mae'r swyddogion yn awyddus i ni fod yn trafod er mwyn bod ni'n diogelu yym dyfodol y busnas fel ag y mae o yn bresennol, ydw i'n gywir? Ia, ac adlewyrchu dwi'n meddwl y rhesymeg mae'r pwyllgor ei hun wedi rhoi ymlaen ar gyfer caniatau'r datblygiad yma. Mae yna sôn wedi bod yn does am gefnogi yym teulu lleol, bod hwn yn rwbath gynaliadwy, bod o'n arallgyfeirio yn gysylltiedig â fferm. Felly yr unig beth fyswn i'n codi fel swyddog ydy, mae angen i'r pwyllgor ystyried os mai dyna ydy'r rhesymeg a'r cyfiawnhad dros ganiatáu yn yr achos yma, mae angen i chi felly fel

er llawr yn ôl i Cynghorydd Ken Huws ac Eric Wyn Jones i ddeud pa ffordd maen nhw eisiau arwain ar y cynnig yma, os gwelwch yn dda. Na, dwi'n hapus i dderbyn cyngor yr swyddog felly. Na fo, felly mae'r cynnig ger yn bron ni yn mynd yn erbyn argymhelliad gwreiddiol y swyddogion, ond yn derbyn yr amodau sydd o dan gynnig i gael ei adlewyrchu ynghlwm â'r caniatâd pan fydd o'n cael ei roid, ia? Gwych. Ia, mond iddo fo gof- yr brif swyddog gofio am y busnes ydy hwn, gofiwch busnes, a da ni'n misio cau busnesu. Da ni'n gwybod beth o'n blaenau ni, a mae'n hollol bwysig bod y busnes yma'n llwyddiannus, a mae o'n llwyddiannus, bod yn mynnag lle. Ond ar ddiwedd y dydd, bod o'n iawn i bawb ynde, a dim i'r swyddogion yn unig. Mae, mae eisiau fod yn deg i bawb.

Symud ymlaen felly gyda'r agenda, syth ymlaen i cais 11.1, cais am dystysgrif datblygu cyfreithlon ar gyfer defnydd presennol yr annedd a gymrydwywyd o dan cais 37 ec 53 a Blaen Slais DA yn groes i'w ganiatâd cynllunio a'i amodau cyn cychwyn ac amodau eraill yn Bodlawen, Llanidan, yn Bryn Shincin. Ga i ddod swyddog i fewn os gwelwch yn dda? Dwi'n dwi gadael y cyfarfod. Okay. OK, diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Dafydd Roberts. Ga i ddod swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? A prawn da, diolch, Madame Cadeirydd. Um, uh, rheswm dros adrodd i'r pwyllgor, mae'r ymgeisydd uh, aelod lleol Dafydd Roberts, fel dyn ni'n ei glwad, yn, yn berthyn i'r ymgeisydd. Um, felly, ran y materion allweddol i'r cais ydy'r dystiolaeth a gyflwynwyd fel rhan o'r cais yn ôl pwysau tebygolrwydd yn ddigonol a pheidio bod baich y prawf wedi gyflawni. Yn achosion ceisiadau fel hyn, tydi polisïau cynllunio ddim yn berthnasol i ganlyniad y cais ac oherwydd hyn, dylai penderfynu'r cais ar y dystiolaeth sydd wedi gyflwyno. Felly, y prif ystyriaethau cynllunio yn y cais yma, uh, rhoddwyd cais amlinellol ar y dudegfed o fai 1989 ar gyfer codi anedd gyda amodau. Yn dilyn hynny, rhoddwyd ganiatad cynllunio ar faterion a ddalwyd yn ôl ar yr ail ar ugain fel dofed o awst uh, 1990 eto gyda amoda. O asesu hanes cynllunio, um, mae'n ymddangos na chyflwynwyd gwybodaeth i'r awdurdod cynllunio lleol mewn ymgais i ryddhau yr amodau hyn. Hefyd, bernir nad ydy'r datblygiad wedi cael ei adeiladu yn unol â gofynion yr amodau. Honnir na chafodd y datblygiad ei adeiladu'n unol â'r caniatâd a roddwyd a bod amodau 1, 2, 3, 7 ac 8 wedi cael eu torri am gyfnod o dros deg mlynedd yn ddi-dor ac o'r herwydd mae gan yr ymgeisydd hawl i ddisystri gan nad oes modd gorfodi amodau ar ôl cyfnod o ddeg mlynedd. Mae'r tystiolaeth gyflwynwyd yn awgrymu bod y gwaith wedi cychwyn ar y cyntaf o Dachwedd 1990 a bod yr eiddo wedi feddiannu ar y nawfed o Hydref yn y flwyddyn 2000. Mae'r annedd a godwyd yn wahanol i'r hyn a gymeradwywyd o ran ei leoliad, ei faint ac ei ddyluniad. Mae'r Adran Gyfreithiol yr Awdurdod wedi ei ymgynghori ar y cais ac wedi dod i'r casgliad, yn ôl pwysau tebygrwydd, bod yr amodau wedi cael eu torri ers dros ugain mlynedd. Mae is-adran 2 o Adran 171 B y Neddf Cynllunio Gwlad a Thref yn datgan na ellir cymryd camau gorfodi yn dilyn cyfnod o bedair mlynedd o'r dyddiad pryd y cafwyd y gweithred i gyflawni'n sylweddol, hynny yw y tŷ. Mae is-adran 3 o'r un ddeddf hefyd yn datgan na ellir cymryd camau gorfodi ar ddiwedd cyfnod o ddeg mlynedd o ddyddiad torri unrhyw reol cynllunio arall, hynny yw'r amodau. Felly, o ran casgliad, fe ymddengys yn ôl pwysau tebygolrwydd na chafodd y datblygiad i gyflawni yn unol â'r caniatâd.

symud ymlaen gyda'r agenda i 12.2, cais llawn ar gyfer newid defnydd yr adeilad allanol i lety gwyliau ynghyd â'i addasu ag ehangu yn Wylfa Ffordd Bangor yn bennllach. Um, Mae'r aelod lleol, Cynghorydd Margaret Roberts, wedi cysylltu. Mae'n ymddiheuro bod hi methu uh, mynychu'r cyfarfod heddiw o gynnu ymrwymiad arall, um, ond mae'n gofyn uh, ydy'n bosib i ni gael ymweliad safle Um, mae'n bwriadu anerch y pwyllgor yn y cyfarfod nesaf, os yn bosib. Um, mae'n dweud bod yna gefnogaeth lleol i'r cais yma a mae felly'n awyddus i chi fel pwyllgor fod yn ymweld â'r safle i chi gael gweld dros chi'ch hun. Os ydy rhywun yn fodlon derbyn cynnig uh, cynghorydd Margaret Roberts ac yn fodlon fydd yna ymweliad safle os gwelwch yn dda. Hapus i gynnig

Ella bod chi ar mute, Cynghorydd Ieuan Williams. Ydych chi o blaid neu yn erbyn ymweliad safle, os gwelwch yn dda? O blaid, dwi'n meddwl mod i ar mute. A, ah, na ni, gwych. Champion, dim problem. Felly, mi fydda ni'n mynd ar ymweliad safle felly i benllech mis nesaf yma. dal i barhau gyda'r agenda. Da ni'n symud ymlaen wan felly i cais 11.3, sef cais llawn ar gyfer gosod tanc septic ynghyd â ffos gerig ar dir ger parciau yn Llanddaniel. Ga i ddod â'r swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Ia, diolch yn fawr. Yym, mae'r cais cael ei adrodd i'r pwyllgor gan i'r ymgeiswyr fod yn gyn-swyddogion yr Adran Gynllunio, ac dyn ni'n ystyried hi'n ddoeth i gyflwyno'r cais i'r pwyllgor er mwyn i phenderfynu. Um, fel ddwedwyd, cais i osod tanc septig di hwn yn ogystal â, â gweithredoedd cysylltiedig sef gosod um, ffoes gerig a peipiau, gwaith peipiau. Um, Doedd na ddim gwrthwynebydd i'r cais yn lleol na gan ymgynghorwyr statudol.

Os dim, os na rhywun yn fodlon rhoi cynnig i mi. Cynnig. Office i gynnig. Na fo, cynghorydd Ken Hughes yn cynnig, cynghorydd Richard Owen Jones dwi'n meddwl yn eilio, ydy hynna'n gywir? A ni, gwych. Felly, yr argymhelliad ydy un o ganiatau. Symud syth ymlaen gyda'r bleidlais, felly. Cynghorydd John Griffith, o blaid neu'n erbyn, os gwelwch yn dda? O blaid, caniatau. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Cytuno. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Eric Wyn Jones. O, o blaid, caniatau. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd David Roberts. O blaid. A Cynghorydd Ieuan Williams.

Ia, diolch yn fawr. A fel yr uh, cais blaenorol, yr un ymgeiswyr wedyn, yr un rheswm am adrodd yr, uh, yr, y cais i'r pwyllgor. Um, cais am fan newidiadau i ganiatad roddwyd, uh, roddwyd llynedd i ymestyn yr eiddo a mae'r newidiadau hynny'n cynnwys gosod paneli solar ar ran o'r to, tynnu yn ffenast o un o'r drychiadau a newid i faint ffenast arall i'r drychiad ffrynt.

Diolch yn fawr, Cynghorydd Glyn Haines. In favour. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Diolch yn fawr, Cynghorydd Richard Owain Jones. O blaid. A Cynghorydd Ieuan Williams.

Ie, diolch yn fawr. Um, y cais yma'n cael ei adrodd yn syml am bod o'n uh, eiddo'r cyngor. Uh, mae'n gais am ganiatad adeilad rhestredig ar gyfer ail wampio'r toiledau yn yr uned arddio yn Hilfre. Uh, Mae'r gwaith i ddod â'r toiledau fyny safon fodern ac i gyd yn waith sydd o fewn yr adeilad. Uh, fel gwelwch o'r adroddiad, fydd y gwaith ddim yn niweidio cymeriad yr adeilad rhestredig a mi fydda modd dadwneud yn rhwydd heb niweidio ffabrig hanesyddol yr adeilad os bydd amgylchiadau'n newid yn y dyfodol. Felly'r argymhelliad ydy un o ganiatau ac os byddwch yn cytuno um, mi fydd angen diwygio amod 2 uh, fel mae'n cael ei, ei sgwennu'n yr adroddiad i adlywyrchu'r ffaith na cais am ganiatad a deilad rhestredig ydy hwn yn ytrach na, na cais am ganiatad cynllunio. Diolch. Gwych, diolch yn fawr iawn am yr esboniad yna. Dwi hefyd o dan nall bod yr aelod lleol, Cynghorydd Alun Roberts, eisiau siarad o'r cais yma. Uh, yndw, diolch Madam Cadeirydd. Um, mi fyddai'n fyr, mi fyddai'n gryno, fyddwch chi'n hynod o falch o glywed. Uh, dwi yn falch bod y cais yma wedi codi ac yn naturiol cam ydy hwn i gyfeiriad Dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi sydd 'di dod ar draws yr adnodd arbennig hwn. Mae o'n adnodd o bwys ac werth, a mae 'na gefnogaeth fawr yn lleol bod 'na ddefnydd yn cael ei wneud o'r adnodd 'ma bellach, ac dwi'n gweld hwn, gobeithio, yn esgor ar fwy a gwell defnydd o'r adnodd 'ma. Felly, dwi'n hollol gefnogol ei hun. Diolch yn fawr iawn chi am eich sylwadau yma yna, Cynghorydd Alun Roberts. Felly, da ni wedi clywed gen yr aelod lleol a da ni wedi clywed gen yr swyddog. Os gen aelodau'r pwyllgor gwestiynau, os gwelwch yn dda? Os ddim, os na rhywun yn fodlon rhoi cynnig i mi. Hapus i gynnig. Cynghorydd John Griffiths yn cynnig, dwi'n meddwl, a Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes yn fodlon eilio. Di hynna'n iawn? Di. Gwych. Os na gynnig arall neu gwelliant, os gwelwch yn dda? Os ddim, mae ni syth ymlaen gyda'r bleidlais felly, sef un o ganiatau y cais yma. Cynghorydd Glyn Hen, do blaid neu'n erbyn y cai, uh, caniatau os gwelwch yn dda? In favour. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Eric Wyn Jones.

Dau, sef cais llawn am godi strwythur newydd i ddarparu to dros y storfa tail fferm presennol yn Fronheulog yn Cemaes. Ga i ddod â'r swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Ia, diolch yn fawr iawn. Um, y rheswm dros adrodd i'r pwyllgor yw fod y safle y cais yn dir sy'n eiddo i'r cyngor. uh, prif ystyriaethau cynllunio, um, pwrpas y cynnig yw gwella'r system rheoli tail presennol ar y fferm er mwyn cydymffurfio â gofynion rheoliadau adnoddau dŵr rheoli llygredd amaethyddol Cymru 2021. I gadarnhau, tydi'r strwythyr ddim ar gyfer um, unrhyw gynnydd mewn stoc um, ac ar ôl ystyried y cais yn erbyn y polisïau perthnasol o'r cynllun datblygu lleol, ystyrir bod y cynnig yn dderbyniol o ran ei leoliad, e, dyluniad ac nid ystyrir y byddai ei faint yn cael effaith niweidiol sylweddol ar gymeriad ac edrychiad yr ardal nac ar fwynderau

Ia, hapus i gynnig yr argymhelliad a ganiatáu hefo'r amodau, ia? Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Ken Hughes. Os na rhywun yn fodlon eilio, os gwelwch yn dda? Na eilio, Eric Wyn Jones. Cynghorydd Eric Wyn Jones yn eilio i mi yn fanna. Os na gynnig neu gwelliant arall, os gwelwch yn dda? Os ddim, eto, a ni syth ymlaen gyda'r bleidlais, sef un o ganiatáu, Cynghorydd John Griffith, o blaid neu'n erbyn, os gwelwch yn dda?

Ia, diolch yn fawr iawn. Yym, eto y rheswm dros adrodd i'r pwyllgor, mae'r cais yn cael ei gyflwyno o ran yr awdurdod lleol. Y prif neu'r materion allweddol i'w ystyried um, a yw'r cynnig yn cydymffurfio polisïau lleol a chenedlaethol a fyddai cynnig yn cael effaith ar yr ardal o harddwch naturiol eithriadol yn ogystal â diogelwch y briffordd. Felly y, y prif ystyriaethau cynllunio ydy uh, egwyddor y datblygiad, ei effaith ar y datblygiad, effaith y datblygiad ar gymeriad ac edrychiad yr ardal o harddwch naturiol eithriadol neu'r AOMB, effeithiau ar fwynderau cyfagos ac yn ola um, ystyriaethau priffur. Felly o ran egwyddor y datblygiad, mae'r safle wedi leoli tu fewn i ffin datblygu Caergybi o dan polisi PCF1 yn y cynllun datblygu lleol Mae safle'r cais hefyd wedi ei ddynodi fel cynnig ec deg o dan ddarpariaeth cyf un, sydd yn gwarchod tir ar gyfer defnydd cyflogaeth diwydiannol. Ystyrir felly bod egwyddor y datblygiad arfaethedig yn dderbyniol o dan bolisïau'r cynllun. Yn ail, o ran effeithiau y datblygiad ar gymeriad ac edrychiad yr AONB, yn ei hanfod, mae'r safle wedi ei amgylchynu gan ddatblygiadau masnachol diwydiannol a gwaith trin dŵr gwastraff. Er nad ydy'r safle ei hun yn yr AONB, oherwydd agosatrwydd i'r AONB i'r de-orllewin y safle, mae'r effaith ar osodiad y dynodiad tirwedd hwn yn ystyriaeth berthnasol i'r cais yma. Fel a nodwyd, mae'r cais yn cynnwys tir a ddatblygwyd yn barod ar stad diwydiannol lle mae'n amlwg bod yr egwyddor datblygu wedi cael ei sefydlu trwy ddynodiad o dan polisi cyf un. Mae hyn yn golygu bod disgwyliad i'r safle ymlaen ar gyfer defnydd diwydiannol Mae rhai, mae rhai yn ystyriaethau perthnasol sylweddol sydd yn sefydlu egwyddor y datblygiad yn agos i ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae arbenigwr tirwedd y cyngor wedi asesu'r cais a mae o'r farn na fyddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith ar harddwch naturiol yr AONB nac yn cael effaith ar ei nodweddion na'i rinweddau arbennig. Dyna yn drydydd, yn, o ran effeithiau ar fwynderau eiddo cyfagos, uh, nid yw'r safle'r cais wedi leoli mewn ardal breswyl o Gaergybi, ac oherwydd natur y cynnig ei bellter oddi wrth eiddo preswyl ger llaw ac defnydd tir ac eiddo arall o'i gwmpas, ni ystyrir y byddai'r ddatblygiad arfaethedig yn cael effaith niweidiol ar fwynderau eiddo gyfagos. ac yn ola um, effaith ar y priffyrdd, ceir mynediad i'r safle o de o'r llewyn um, gan gysylltu'r briffordd gyhoeddus gyda ffordd fewnol newydd o fewn y gwasanaethau'r uh, unedau. Bydd gan bob uned i le parcio ei hun. Mae awdurdod priffyrdd lleol ac adran briffyrdd Llywodraeth Cymru wedi asesu'r cynnig ac mae, mae yn fodlon gyda'r cais.

cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel mordurdy yn Thomas Close yn Biwmaris. Ga i ddod swyddog i fewn os gwelwch yn dda? Ie, yeah, diolch yn iawn. Um, rheswm dros adrodd i'r pwyllgor, mae'r cais yn wneud â thir sydd yn eiddo'r cyngor. Um, y cynnig ar y safle, um, mae hwn gais sydd ymchwil o'r rhes o 23 o fydurdau math domestig i gerbydau sydd wedi dechrau dadfeilio ar stad breswyl Thomas Close ym Mimaris. Uh, Mae'r ffurflen gais yn datgan nad oes angen am ymwydurdai bellach a mae'r nifer o'r unedau yn wag. Mae'r ffurflen gais yn datgan hefyd nad ydynt yn addas i ail ddatblygu oherwydd y ffordd y cawsant ei adeiladu. Mae'r rhynt doeau asbestos, bregus ac maent yn ddolur i lygaid yn, y, yn gyffredinol. Y bwriad yw gadael y safle fel llecyn agored ar ôl i dymchwel. Felly, o ran y prif ystyriaethau cynllunio, uh, nid oes angen caniatad gynllunio ar gyfer dymchwel edladau. Mae'n disgyn o dan beth sy'n ei alw permitted development ar yr amod bod y datblygwr yn gyntaf yn cyflwyno'r cais i'r awdurdod cynllunio lleol er mwyn cadarnhau a oes angen caniatâd ymlaen llaw mewn perthynas â'r dull dymchwel a unrhyw waith i adfer y safle. O dan y broses hon, rhoddwyd cyfnod o 28 diwrnod i'r awdurdod cynllunio lleol mewn perthynas â'r gwaith ymchwil a chadarnhawyd o fewn y cyfnod hwn nad oedd angen caniatâd ymlaen llaw ar gan yr awdurdod cynllunio lleol. Y casgler felly yw

Cynnig, Mr Cadeirydd. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes yn fodlon cynnig. Os na rhywun yn fodlon ei os gwelwch yma.

Caniatâd blaenorol a fedredig i ddymchwel ddau bodurdy yn Hampton Way yn Llanfaes. Ga i ddod â'r swyddog yn ôl i fewn os gwelwch yn dda? Ia, diolch yn fawr. Um, eto mae hwn union rhywbeth fath â'r cais blaenorol, um, gais i ddymchwel rhes o dau o, o fydurdai um, math domestig, wedyn yr un cynnig a'r un ystyriaethau gynllunio um, i fod y datblygiad yn permitted development ac yn disgyn o dan rhan 31 o'r um, gorchymyn cynllunio gwlad y thref datblygu cyffredinol. Ok, gwych, diolch yn fawr iawn. Felly, uh, fel ddech chi wedi clywed y cais sydd o'n bwrel ni, um, yr argymelliad ydy bod ni'n caniatau os gyn aelodau'r pwyllgor gwestiynau, neu os na rhywun yn fodlon reid cynnig i mi os gwelwch yn dda. Cynnig bod ni'n caniatau. Uh, diolch yn fawr iawn. Felly, cynghorydd Eric Wyn Jones yn fanna wedi cynnig caniatau. Os na rhywun yn fodlon eilio os gwelwch yn dda. A croeso Eilio. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Ken Hughes o hynna'n eilio, os dwi'n gywir, ie? Cywir. Ie, na ni, diolch yn fawr iawn. Felly mae gennym ni gynigydd a mae gennym ni eilydd i ganiatau. Os na gynnig arall neu gwelliant, os gwelwch yn dda? Na? Os ddim felly, syth ymlaen gyda'r bleidlais. Cynghorydd John Griffith, o blaid neu'n erbyn caniatau, os gwelwch yn dda?